khensa swinene allright ku ri risimu ra kahle kusuka ka chief commander loko va ku vunanga bya afrika kasi ku ri risimu ro tsakisa swinene i risimu leriya ro tsakisa swinene lera ra ku na loko va kha u teke riendzo nkarhi wu ya kun'wanyana ha wo fika ndlela u nga yi twi hambi yo va yi lehe kanjhani u nge yi twi hikwalaho ka risimu leri ri tsakisa swinene ndza ku xeweta na ku kamukela kwala ka g one channel kasi eh, show ya hina i talent show u tshame kahle na ntombi ya ka gaza ntanani vuma kusuka leyi ka xihoko le E Tzaneen ni mukhomele swilo swo tsakisa swinene kasi ndza khensa swinene ku va u tshunelele u kha u vona chanele leyiwana u hlawule chanele leyiwana ni lava ku tsundzuxa vayingiseri ku va mi ya tlhava murhi wa nsawutiso ya xitsongwatsongwana xa covid-19 ku va hi kota ku pona eka xitsongwatsongwana lexi van'wani va hi sukerile na ku tshemba na ku pfumela ku ma tsundzuka leswaku se hi na lembe hi hlaseriwe hi xitsongwatsongwana lexi ni nge n'wina mi kalaka mi nga si ya sawutisa a hi yeleni mahlweni hi karhi hi mbala ti-mask na n'wina mi nga sawutisa A hi yineni hi karhi hi ya mahlweni hi karhi hi tihlayisa hi ndlela yaleyo, kha hi hlayisa na van'wana ku hi kota ku hanya, hikuva a ku hanyiwi kambirhi, ku hanyiwa kan'we ntsena. Ni khense swinene, kasi ni lava ku tisa xitiviso eka n'wina vayingiseri kumbe vahlaleri va G1 Channel ni ku hi ti one ta October a hi ri na artist a hi ri na The Talent Search kambe van'wana a va kotanga ku fika ni nge hi ta tlhe hi veka date yin'wanyana. Hi vona ku ri na ku tshemba na ku pfumela ku van'wanyana va ta kota ku fikelela ka talent show ya hina. Kasi xitiviso xin'wana xa vumbirhi i xa show liya ya ya Dikapa ya vutomi bya le jele loko mi vona yi pfa yi jump-a yi nga tlangi hikuva ku ri busy hi ti-performance kasi . Loko vanhu va ri kona, mi ta yi vona yi ta tlanga kwala ka G1 Channel. Xitiviso xo hetelela xin'wanyana i album liya ya HIV Makhensa leyi nga ta va yi huma hi ti 30 ta October 2021. Na ku tshemba na ku pfumela leswaku mi yimele hi mahlongati. I album yo tsakisa swinene, mi nge hi ya mavhengeleni loko hi vuya hi mina na wena.
Fine. I'll do it myself. Ntokoto Studios. Home of Technology.
laya ni katekela iza ngi fika xilwana mina ni xi to fika xi ndla swo swo tlangisa tlangisa lomu wani ma twisisa nyana leswo tlulatlulisa tinama na swi kota na mina ku va ku a ni khipangi mirini se a ni ta ti tlangatlangisa nyana
hikuva u langutisa buti wa kona phanga lobhe ku tikuma dyambu ri ri ku tsikitsikitsikitsiki i ti humesa mbedwa lowu veka laha ndyangu laha titlela na nsati wa dyona leyiwani yi va ku yi endliwe le ndzeni leni swi nge endleki thathwa yeleyo yi fanekele yi vulavula thathwa leyi fanekele yi va na mahungu thathwa leya munhu wa kona a nge pfuki na siku na rin'we a hanye swi sa straight and xa vumbirhi se i hanyela jele i na vudevhele exikarhi loko a tshami ni fanekele a tshama a kha a halata ngati. Xilo lexiyani loko xi ri laya ndlwini mi ta kuma xi ri na tikhondomu hi vulavula ndhawu leyi ku nga u nga na n'wansati sweswiwani mhani ni nga mi byela xihundla xin'wanyana lexin'wana lexi mi nga xi tiveki u ma swi tiva ku ri n'wanuna wa wela ka n'wanuna.
a ni swi tivi
and loko i kha i huwelela ku vanhu va aids a va ngheni vanhu va drop a va ngheni va ala va yo tshama hala mabenceni loko se ku fika nkarhi wa lunch a ni la ku ta munhu a ni tela a ku mhani nese hi pfuneni yini yini i xa ni fintrela mongwe aka mhani nese ni loko vene ka channel ya g one soli makamu inkomu hi tlhele hi vuya nakambe ndza ha ku amukela kwala ka channel ya g one ni ku wa tshame kahle na ntombi ya ka gaza ntwanano boma kusukela eka xiwoko le ezanini ni ku ni kuma kahle hi tindlela letiya tinharhu kasi nga ni kuma ka Facebook loko u tsala ku ntwanano vuma u ta ni kuma kahle na le ka Twitter u nga ni kuma hi vito ra ntwanano vuma kasi ka TikTok nakambe u nga ni kuma kahle ku at ntwanano vuma i muhaxi misava hinkwayo jikilele khoneni ya misava ni va ni karhi ni haxa kwalaha ka TikTok ni ku eh, ni nga tsaka ngopfu loko mi va mi kha mi commenta ka ti-video ta hina ti ti ta mina leti ni ti postaka loko ni kha ni broadcaster ni hlaya mahungu ni endla hinkwaswo sweswi ni swi endlaka sweswi hi hi ku ya hi content ya mina ni nga tsaka swinene loko mi karhi mi commenta hikuva swi ta va swi karhi swi ni encourage hi ndlela yo yoleyo na cancer swinene vayingiseri na ku tshemba na ku pfumela ni nge loyi a ha ku tshamaka na hina ka ka nkarhi wa sweswi ni ku i g one um channel leyiwani leyi u nga le ku yi voneni ka nkarhi wa sweswi kasi nongonoko i talent show na cancer swinene nakambe Xitiviso xin'wana lexi a ndzi xi rivele i ku va hi ti 9 ta October 2021 team, team G1 eh, yi ta va yi kha yi celebrate yi va na celebration venue kumbe ndhawu ku ta va ku ri ka msecho ka malamulele awara liya ya khumen'we kasi ku ta va ku ri na tinqambi to hambanahambana ku ta va na tinqambi hi ku hambananahambanana ka tona marhambiwa vayingiseri ku va mi kha mi ta va mi ri kona mi va pfuna ku tlangela eh, sweswi va tlangelaka swona Kasi mi ti hlonipha, mi ta mi mbale ti mask, mi ta mi ta kota ku nghena laha ku nga ta va ku kha ku endleriwa kona celebration leyiwani. Kasi loko ni langutisa hi tlhelo leriya rin'wanyana ni rivele ku mi tsundzuxa ku hi le ka n'hweti liya ya swa transport ku ti hlayiseni n'wina mi drive-ku ti hlayiseni endleleni magondzweni mi kha mi landzelela milawu hi ndlela yo yeleyo mi kota ku pona ka tinghozi. Mi ta kota ku hlayisa vutomi bya n'wina. Ma swi vona na sweswiwana hi le ka nguva liya ya ku na ka timpfula. Loko hi karhi hi driver a hi drivheni hi rivilo ra kahle ku va hi kota ku avoid-a ti-accident kumbe ku va hi karhi hi chayisana laha emagondzweni. Mi hlayiseka hi ndlela yaleyo vayingiseri va G1 Channel. Na ha lava ku tivisa nakambe nongonoko kumbe show ya hina ni ku se talent search hi laha hi sechaka talent ya munhu loko u lava ku va u kha u fikelela kwala eka show leyiwana u va u kha u ri na hina laniwana u nga va u kha u yi bela riqingho ka 083 958 9310 ni ri loko u lava ku va u tikuma u ri kwala hina hi nga kona u nga va u kha u ba riqingho rero ni nga ku nyika rona loko ri nga twalangi kahle mi nge ni tlhe ni phinda nakambe ni ku 083 958 9310 loko u lava ku va u tikuma u fika laha u nga kona ku va u kota ku duma ku va u kota ku va u tiveka hi talente leyi u nga na yona ku nga va ku ri ku yimbelela ku cina hinkwaswo as long as u ri talented tihlanganise kahle na hina kwala ka nomboro leyi ni nga ku nyika yona ku va u kota ku va u tiveka u duma u humelerisa handle talente ya wena u nga yi pfaleli xikwembu hi leswi xi nga ku nyika swona Kasi loko ni langutisa swin'wanyana i ku va mi nga rivali ku va mi tlhela mi ya nghena ka ti-social platforms leti ni nga mi nyika tona loko ndza ha sungula ku nga Facebook, Twitter na TikTok laha ni nga te Facebook mi ni kuma kahle laya hi vito ra Ntwanano Bvuma kasi eka Twitter ka ha ri vito reriya ra Ntwanano Bvuma loko ni langutisa hala ka TikTok i Ntwanano Bvuma at Ntwanano Bvuma ma ni kuma kahle hi vito reriya a ku cinci vito ndzi muhaxi misava hinkwayo jikelele ni tlhela ni vula nakambe ka n'wina vayingiseri ni ku mina ka tiktok my contact my content it's about broadcasting u ta ni kuma kahle ni kha ni broadcaster ni mi hlayela mahungu swa tsakisa swinene ku va u kha u teka talenta ya wena u yi humelerisa handle na mina hi mina un'wana loyi ni nga le ku humeleriseni ka talenta ya mina hi ku yi tirhisa the social media pra- platforms hikuva ni tirhisa tiktok ngopfungopfu ku va ni kha ni humelerisa talenta ya mina ni ku ni tlhela ni vula nakambe ni ku na mi kombela vayingiseri loko mi kha mi viewa tivhidiyo ta mina kwalaha ka tiktok mi nga eh, mi nga hesitate ku va mi fika mi commenta mi commenta swa kahle leswi nga ta hetelela swi ni encourager ku va na mina ni ya mahlweni ni kha ni phusha talenta ya mina ku va ni fika laha ni lavaka ku fikelela kona ni khense swinene vayingiseri va g1 um channel ha khensa swinene na ku tshemba na pfumela ku ri na hi nkarhi lowu ha taka ma ha ta tlhela mi va na hina ma ha ta tlhela mi hi sapota hikuva ni ku va n'wina mi kha mi nghena la ka g one mi tlhela mi subscribe i ku va channel leyi va yi kha yi kula yi ndlandlamuka yi va yi kha yi tiveka yi va na ti-viewers ta ku tala hi ndlela yoyoleyo
Fine. I'll do it myself.

Risimu leri a ri ku chayeni a ku ri risimu ra Nhlamulo Seaman a ku ku biwa nenge ma swi kota ku ba nenge na? Ku biwa nenge ka gaza n'wina ni nge ni lava ku hindzisa hungu leriwana ra ku G1 Channel eh, tichanele ta hina ti tlanga hi Wednesday hi nkarhi luwa hi awara liya ya nkombo ku ya fika eka half ku bile awara liya ya nkombo kasi hi wavuntlhanu ku nga Friday yi tlanga kahle hi awara ya nkombo ku ya fika la ka awara liya ya half ku bile awara ya nkombo kasi Sunday yi tlanga hi awara liya ya nhungu ku ya fika la ka half ku bile awara liya ya nhungu kasi swin'wanyana hi swa ku loko mi lava ku advertiser kumbe ku navetisa ku nga va mabindzu kumbe yini kumbe yini swin'wana swin'wana leswi mi nga ha lava ku navetisa swona mi nga tihlanganisa kahle kwala ka G1 channel mi ya comment-a kumbe mi ba riqingho ka nomboro ya 083958 9310 ni nga tlhela ni phinda nakambe nomboro ni ku 083 958 9310 kasi eh, tishow ta hina hi ve yi hunguta nkarhi hi 30 minutes a ka ha ri na tishow leti nga ta va ti tlanga for nkarhi wo leha hi hungute nkarhi hi ndlela yo yoleyo na khensa nakambe ka muyingiseri ni ku wa yingisele channel ya G1 no mi tsundzuxa ka nkarhi wa sweswi kwa wu lahlekanga wa ha ri ka G1 channel eka show ya The Talent Search la hi lavisisaka talent ya wena ku u nga va u wela kwihi ku va hi kota ku ku humelerisa ku va hi kota ku ku veka laha wena u lavaka ku fikelela kona because Hale Lipompo ti opportunities a ti talangi hi ndlela yo yoleyo ku va hi creator this channel kumbe ku createriwa ka this show swi ta pfuna va ku tala ku va va kota ku humelerisa talent ya vona van'wana vo lo tshama na ti talent ta vona va tsandzeka ku ti humelerisa because a va na opportunity kumbe a va tivi ndhawu leyi va nga kotaka ku va va kha va humelerisa ti talent ta vona kambe G1 Channel leyiwana na Show ya Talent Search leyi yi taka ku ta pfuna munhu un'wana na un'wana la nga na talent ku va a kota ku humelerisa vuswikoti bya yena, talent ya yena, a fikelela milorho ya yena laha lavaka ku fikelela kona.
Fine. I'll do it myself. Ntokoto Studios. Home of Technology.
nenes bake and treats yi ku tisela khekhe ra milorho ya wena enyangweni wa yindlo wa nga twa hi ku bakela ti-cakes scones muffins na ti-biscuits hi kumeka eka mdavula esalani seke hi kume eka whatsapp number ya 081 476 6475 ndzi te nenes bake and treats we serve with love Mi languti chanel ya G1 Soul makamu. Mina hi mina BK, mi nga ni folowa ka Facebook, BK wa Vurini. Ya kasi u nga ya ka G1 Channel u ya comment-a na mina ni un'wana wa loyi a nga le ku sechiweni ka talent ya yena ku nga talent ya ku broadcast-a mina ni munhu wa ku broadcast-a ni very talented ka ka ku broadcaster but a no va talented nje but I'm a graduate of media studies that is why ni ri ku following this is my career so loko u kha u langutisa ti-video ta hina kwale ka G1 channel kumbe u kha u langutisa ka TikTok ya mina tanihileswi ni nga vula ku TikTok handle ya mina yi yimise ku yini u nga va u kha u commenta leswi nga ta va swi kha swi ni encourager hi ndlela yoyoleyo kambe ni langutisa hungu ka n'wina vayingiseri ni ku loko u ri na talent U nga ti tumbeti. U nga ti tumbeti tihumelerisi handle. Ku na ti social media platforms leti u nga nghenaka u humelerisa talenta ya wena. If i ku drawer i art, drawer u kha u post-a kwala ka ti social media platforms vo Facebook u kha u u ti post-ela ku va swilo swa wena swi kota ku trend-a ku va u kha u tiveka kumbe u tikuma u tihlanganise na G one ka talent search. Kasi sweswiwana. ni lava ku ya gimeta nongonoko wa hina wa talent search ni ku eh, ziwaphi ziwa indoors sweswiwana hi le ka vhiki leriya ra ku e ka titimela maxelo ya titimela ka vhiki leriwa hi nga ka rona that's why ni ku dziwa indoors a dziwi indoors hi ndlela yaleyo mi kha mi hlayiseka mi tihlayisa mi va na vhiki ra kahle na mahele ya vhiki ya kahle loko hi kha hi tshunela ko kwahala ku heleni ka vhiki kasi nongonoko Lowuwana a ku ri Talent Search kwala ka G1 sa, eh, G1 Channel. Muhumelerisi ku ri Solly Makam aka G1 kasi muhaxi ku ri Ntwanano Vuma ntombi ya ka Gaza kusuka le ka Xiwoko le eZanini kasi camera man ku ri Shawn Makamu kasi production manager Ku ri G1 i khense swinene muyingiseri wa G1 ni ku hi tshemba na ku pfumela ku na hi nkarhi lowu wa ha taka wa ta va u tshame na hina u kha u yingisele ti show ta hina leti nga ta va ti kha ti ku pfuna ku va u kha u pambula pambula swin'wana swintsongo kwala ka ti show ta hina. Ti show letiwa ta hina ti very informative ta pfuna swinene loko u va u kha u ti yingisela hi ndlela yo yoleyo ni khense swinene mi ngo ni gimeta nongonoko wa hina wa Talent Search ni ku tata u va na siku ra kahle kumbe u va na madyambu ya kahle.

swi to fika xi ndla swo swo tlangisa tlangisa lomu wa ma twisisa oh, nyana oh, leswo tlula tlulisa tinyawa na swi kota na mina ku va ku a ni khipangi mirini se a ni ta ti tlanga tlangisa nyana
hi ku u langutisa buta kona phanga lophe ku tikuma dyambu ri ri ku tsiki tsiki tsiki tsiki i ti humesa mbedo dyo veka laha ndyangu laha ndzi tlela na nsati wa dyona hmm? leyiwani yi va ku yi ndliwe le ndzeni leni swi nge ndliki tattoe leyi fanekele yi vulavula tattoe leyi fanekele yi va na mahungu tattoe leyi ya munhu wa kona a nge pfuki na siku na rin'we a hanye swi swa straight and xa vumbirhi se i hanyela jele i na vudevhele exikarhi loko a tshamile ni fanekele a tshama kha hala ta ngati xi lexiyani loko xi ri layanini mi ta kuma xi ri na tikhondomo hi va lindhawu leyi ku nga u nga na n'wansati sweswiwani